Hmm. Your semen dey taste one kind. You go like improve the taste of your semen so that you know when you maybe if you taste your semen or your partner taste your semen go taste mm, your malicious for your mouth. We go talk about how to make your semen taste better. And you know when you consider making your semen to taste better, it means say your semen go need to be healthier. mm-hmm, for am to taste better. So we'll talk about to make your semen to taste better. Wazobia FM 95.1. Two pounds. Hmm. This matter where they ground like this, so nah matter wey concern you nwa bobo and nwa baby too. Mm-hmm. So uh, because today na Men's Day, we wan talk about how we go take fit men dem go take fit dey make their semen dey taste better so somebody fit dey wonder now so how semen dey taste how i go come take know say my semen now or my man semen no dey taste better wetin i need to know about semen tasting bad or not they don ever tell me say my semen dey taste bad you know E get as healthy semen dey taste. Semen wey dey healthy e get as e dey taste. Wen man ejaculate, wetin im dey ejaculate na semen no be sperm alright. Sperm you no fit see am wit your eyes, you go need microscope to see sperm. So wetin man dey ejaculate wen e ejaculate after you know during sexual intercourse na semen. na that one wey you dey see with your eyes that thing na semen a lot of people go dey call am sperm it's not sperm you no fit see sperm with just your eyes you go need onyukometer to take see sperm that na microscope cause sperm dem dey small small pass e no be something wey you go see with your eyes sperm dey live inside the semen the semen na im dey carry the sperm alright uh-huh. semen and sperm they no be the same thing i think i don take my time to talk about the difference between semen and sperm they are not same okay so now e get im taste some of una when una dey give una man you know dey blow una man trumpet una don taste the man semen before okay Some of una di taste sweet una, some of una di taste una no like am, some of una dey wan go back to di taste over and over again maybe because una find di taste say e sweet or maybe you no even know di difference between semen wey dey healthy wey di taste dey healthy and di one wey no dey healthy. Eyes old from Hong Kong, I see you. okay, so let's find out first of all Semen wey dey healthy sef how e dey taste before we go come talk say okay oh semen wey no dey healthy dis na how e dey taste. How does a semen taste? Wetin de taste dey be like? So we get e dey be e dey e dey dey salty.

you know i go break am down for you sha so most of the times na things wey you chop go fit a- affect the taste of your semen so some days the semen go taste salty some days e fit taste a bit bitter sweet e dey taste like metal e fit dey sour e fit dey sharp

um go come get im own unique flavour. Now wetin be the things um wey fit affect the taste wey your man semen go get or the way wey your you your you wey be guy semen go taste? um you know sey the just like our our sweat You dey know say the day wey you chop garlic, wey you chew am o, no be say wey you even use am cook for food, the day wey you just carry garlic now pack put for mouth now, the way the way your sweat go smell go different from the way wey the sweat wey you go sweat the day wey you no chop garlic go smell. If you never experiment am before, try am. Chop garlic con sweat. the way wey you go sweat the day wey you no sweat uh, wey you no chop garlic e go change even your saliva even your urine if you chop garlic if you urinate difference dey dey the day wey you no chop garlic difference dey dey So your diet fit also change the taste of your semen. Now wetin fit make semen taste bitter or whether e go fit also make am taste make the make the semen smell or taste dey bitter or dey musky. or even smell one kind garlic onions uh, meat milk and uh, cabbage cabbage also then leafy leafy vegetables them. all this their ugu bitter leaf spinach uh, water leaf this one edita mm-hmm, shoko e fit Now according by some pipo, allegedly dem tok say e get some tins dem wey fit also help improve di smell, di flavour of semen make e be say wen e di wen di man ejaculate like dis di smell go dey more inviting, di flavour um or di flavour wey go even dey inside am apart from aroma the say the semen go get come get flavour you know how you get um, ice cream now they go say this one get strawberry flavour e go taste im normal taste of that salty taste e go come get strawberry flavour inside eh, eh come get um, vanilla flavour inside they say things like cinnamon, things like nutmeg if di man chop top, orange, um pineapple sey e fit affect di flavor of di man semen so di taste di original taste go come dey there but now e go come get flavor e go come be flavoured semen. you get it right uh-huh. now they say now e dey dey more tolerable to the woman that is if especially if she blow trumpet and swallow it no be say e go be say e taste sweet am but just that na something wey she fit bear for some people wey dey find am difficult to you know tolerate the smell or the taste of semen so this kind food dem now dey cut down the uh, natural alkaline level wey dey for inside the semen. Now another thing wey fit affect the se- uh, the your wey fit make your now uh, okay I don break am down abi um, taste abi we don talk about how you go take fit know taste of semen wey dey um, healthy right we are good Okay, somebody asked me for color on on Instagram. Okay, so color for semen wey dey healthy, even though that's not what we are talking. We dey to- think uh, talk about taste, but I will just brush that one briefly. So color for semen wey dey healthy, e dey be like white wey dey cloudy. cloudy white okay um, ah, okay okay i get tissue for here for instance it's your tissue now your tissue your tissue paper okay the color eh you know say some of them especially if na that one wey the white well well you get make the white no white like immaculate white uh-huh. e no go be immaculate white that kind cloudy white na im be um, the colour of you know semen okay uh-huh, wey dey healthy then we don talk about thickness consistency before whether e need to dey very thick whether e need to dey draw although for some people the colour of their semen fit dey a little o not very a bit yellowish yeah just small small small just small tintini tintini to start to start yellow colour fit dey fit mix small for their semen some fit be like say e wan be like grey grey colour small like this ehen if you sha look your semen one day the colour comot from the colour wey e be before the the consis ten cy that's whether e come begin dey too draw or e begin dey dey too water water. or e too thick if you sha notice any kind change for colour even for smell or for taste see your doctor alright aha so let's go back to some of the things um, wey we fit chop to make our semen taste nicer okay things that we can eat wey fit make our semen taste nicer I think I don even mention am when I been talk about um, you know wetin you fit chop to make your semen taste nice. I make um, uh, wey fit make am dey sweet, give you small bitter taste, pineapple. Why I mention pineapple according by some people, they say pineapple fit make their semen taste uh, better. Okay, so but another thing wey I also okay i'll come back to that one so let's quickly do this waiting you feature up to make your semen we don't talk small about that one now you if you go like to make your semen taste better you go need to stop some lifestyle this thing wey choices wey you dey make because e go affect you, the flavour of your semen e go also affect some things eh, for your the taste Smoking na one thing wey dey make your semen the the the taste and e dey affect the the flavour of your semen now person wey dey do cigarette alright e dey enter inside the the flavour of the semen if you be smoker especially if you be smoker wey be sey you dey smoke well well no be say na once in a while pe- kind of person wey dey smoke or you just smoke right before sex you smoke this smoke now um, like two three minutes or five minutes before sex sexual intercourse by the time wey you go ejaculate that smoke wey you smoke the the flavour go enter inside your semen e go come out even through for your skin everywhere and e go also come out from your semen so smoking na one of the things dem wey dey affect the taste of man semen e dey affect the the flavour e no dey give am better flavour now another thing too wey dey also affect um, the taste of man semen wey no dey make the semen taste you know well if you wan make your semen taste well you go need to avoid hard drugs all of now some of now wey dey do all those hard conk conk strong strong drugs dem or you dey do marijuana okay too much of alcohol e also go affect the taste e dey do all those strong strong alcohol strong all those dem gin dem all those strong strong conk one and na so e be heavy drinker on top of am o and you dey do plenty hard drugs e fit fi you you fit do am o e go make you feel good o but the taste no good for your semen when your partner wan come. you know give you uh, you know blow your trumpet and swallow am or you wan come for her face or come for her mouth and all that e fit no make the taste of your semen dey palatable for am alright so if you know say you wan serve am something like that you know you gats stay away from this if you want your partner to enjoy the taste and the flavor wey dey come from your semen. Then another thing too wey fit also uh, affect the taste of you know your semen na caffeine. Too much of caffeine alright fit affect the taste of your semen fit make your semen come dey taste bitter. okay if you get plenty caffeine if you consume caffeine for large quantity you know e fit affect the taste of your semen make am dey taste bitter. Then another thing too wey fit also affect the taste of your semen okay na processed food all this fast food burgers you know fry fry fry fry uh, processed food dey wey get chemicals inside am fit make your semen taste bitter okay fit make am taste bitter so that one too so i- but if you want you know your semen to taste really better then you go dey find food like cinnamon lemon, parsley um those ones dem dey dey act like sweetener dey go make your semen you know or pineapples um kiwi, blueberries dem dey go make your semen taste better dey dey act like you know um sweetener. be like when you carry sugar put inside put inside your your your s- your semen come make am dey sweet that that na wetin e dey do okay for your semen so uh, another vegetable na that um, celery na something wey be say also dey and e dey high for vitamin c e fit also you know help flush some salty flavor wey your semen get and make your semen taste better okay na another thing too wey i go like to mention be say if you get healthier diet e dey benefit your semen and your sperm the more way you clean inside of you cleaning inside of you meaning mean say you dey um, eat clean you dey do you dey maintain you know try as much as possible to maintain health better balance diet when you chop and do some kind healthy healthy way of living your life that way e go make your release dey cleaner once once wetin you dey put inside of you dey clean and your inside dey clean your release your ejaculation go dey clean na garbage in garbage out so your semen na o na indicator of your overall health. so just look am say if you dey healthy your semen go taste better if you instead of make you dey chop chop junk food and all that why you no consider to dey take more of fruits dem um food wey dey high wey vegetables dem. take more of that go keep your body sam sam and at the same time e go keep your semen dey taste better and e go make your sperm dey healthy.

you know we don talk about um, semen and sperm being healthy we don talk about healthy smell, uh, sperm how you go take fit find out whether your sperm dey healthy or not i don talk about that one before you know because the fact that you can ejaculate no mean say you fit impregnate woman no mean say the sperm wey dey inside that your semen wey you ejaculate fit impregnate woman so many people if you carry bucket give them now they fit ejaculate full that bucket but that ejaculate no fit turn to baby because the se the the sperm no dey healthy so it's not by volume o. Because some people think say na when they ejaculate full everywhere means that they are fertile. No be by volume o. So e get the e get normal volume wey you suppose to ejaculate as man. So some people feel like well see even some ladies dey dey worry by the volume of the semen wey their partner dey ejaculate. They feel like when e dey certain volume e mean say the man e e no dey fertile or e no go fit turn baby e need to ejaculate full bucket before e go turn to baby inside of them no be by volume o although ah i don i don break all of these things dem down way back no worry i don i don the it's loading very soon now we will start our

have the same smell from year to year now like i said wetin you dey chop na the same thing you dey chop year to year na you na e depend on wetin you dey chop the same the same things wey dey enter your mouth na wetin dey enter your mouth year to year everything wey you chop go affect the taste of your semen so if you be somebody wey be say year in year out na the same thing you dey chop. the same thing then you know say the taste then sometimes e fit change but base most times eh e dey dey based on wetin you take in na im go definitely get as e go take affect the taste of your semen e fit make am taste better or not.

uh, almost like a bit one day fair somehow. Mm. And I look, these people say uh, one of my siblings today dark, dark color. My our last one that one yellow where where is about mama. Mm. So but they look say she not be orange way our papa lick. I been our mama lick orange come make and yellow. I been our coffee way our papa drink make us black. Your your

If it no be say na your uh, na the your papa or something na him the na as in maybe their immediate family na him get am. Fit be from the grandfather. Okay. The hair. So somehow if e dey for na lineage. Because as you come dey talk this orange, say look all those things dey change uh, the flavour of the E thing. no and all- come e no come to e no concern the complexion wey the pikin go come out o. wait o ah. if you pregnant woman no concern the complexion o complexion most times get to do with your gene and your wife gene now eh, and na your gene and your wife gene one person gene go overshadow one person own. okay. god bless you too. Okay, Antilzo, good morning. Please, uh, does semen have any special smell that make you know that it is healthy? I don't tell you now. So most eh, they get this like um we e get as the thing dey like um mosque for some of them okay for some of them dey e go smell like mosque like this um most times it's get that musky smell yeah and even self sometimes like like copper

Could Okay. you please address that one? Or semen wey dey pepper inside woman vagina. Now, different things dey fit cause make woman um se make semen pepper woman for vagina. I don talk about allergy before. Say some women dey allergic to their partner semen. In different ways na im the allergy dey take affect dem. Now before we even get to that point, semen wey dey pepper woman for vagina could also be say she don get bruises if she don sustain bruises for her vagina you mean you know say when the semen enter inside her vagina e go pepper am now why e go pepper am be say you know say semen get alkaline acid inside am you understand so e that thing now come go touch uh, open wound e go pepper am and you know say the semen s- go dey warm so the temperature plus the things dem wey dey inside the semen go i go knack something wey dey open open wound e go come make the woman dey feel say ah the thing dey pepper am if she don get dryness she don suffer from dryness wey enter inside bruises e go pepper am and e go also be that okay na

Eje Eje who Eje Hore Friday from Ikorodu. This women of 18 apart from all that you just mentioned if man no take good care of him body uh, it affects. Yes, like I don't tell you before now, say na general um, health uh, matter is supposed to do on top of this semen matter. Mm-hmm.

Waiting Someone is asking, oh, it's 10 p.m. Carnival Monday, and I always listen to your show before bedtime. Oh, okay, you dey ask all the way from abroad there. I'm not married. How many times I wan talk am? Eh, shebi if I marry, you go see am, I go post am say I don marry. Hello, Auntie Uzo, does semen nourish woman's body? Semen get um, nutrients. Let's not even um forget the fact say semen carry nutrient o. Oh. Nutrient dey inside semen especially healthy semen get nutrient wey dey nourish body so semen fit nourish woman body e, healthy semen oh, fit nourish woman body. Does the number of times you ejaculate have effect on the color um i no go say e go get effect on the colour but e fit get effect on the volume yeah so the number of times you ejaculate e with e wi- uh, uh, within a particular time e fit get effect on the volume so the volume of the sem uh, the semen wey you ejaculate let's say within uh, an hour or let's say within an hour okay let's say um, two hours or three hours so if you do like marathon sex for instance and you ejaculate like uh, five times within that two hours of sex you go notice say the quantity the the volume where you ejaculate for your last round the fifth round no go be

you know say catarrh e get different colours dem so which colour is your own? which colour is your own o catarrh get different colours which one is your own? how do you know the taste of semen and their flavour? na taste that you go taste am when you put am for mouth you go taste am that's when you go taste am na lick am na you go taste am na how do you taste something wey you no put for mouth?

in fact some of them own no just dey dey dey dey dey smell like bleach some of them own dey smell like bleach e dey taste like bleach na im be that metallic taste copper taste wey some of them own get that metallic copper taste wey dey be musky. Uh -huh. Yeah. No, it's okay. If it smells like bleach, now it be that alkaline um this thing wey dey inside the uh, man semen. Now it be that thing wey dey make am smell like bleach sometimes. You never download the Wazobia FM app?